A ding ai kho lo. A mit zong ah khan tho in zatlai bawm hna na khawh zet dah si lai. A kut ai zet dah si lai. Mah kai pheng hai kho leng lo. A thi tiang bak ka ti thlai kha ko. Le Jesuh Khrih sullam pathum e thi ah khan hi Pathian fa si ko ta tiah Rom ral Bawipa nih a ti phan ti. Miṭhawng ṭha deuh cu nithum nili pe in nun cu. Vailam an tah hna, an thir khen bak khin an thi thiam na rua. Ni tampi pe ni thlai cu. A sat cang rua te langta nih zawn hnawh zungzal. Maw mah cun cawl cawl sang le langta ti ṭhial ṭhan. Maw mah ka si dok a fa tuk cu vailam ta hi. Le an ngan a dam ko buin vailang an tah fawn hna i a zawfak mi thlatum thlali kua ci an si lo mi thawng ṭha deuh thangei deuhmi cu ni tampi nung cucu siahamnak bik cu le Jesuh Khrih tu cu ka nunnak hi chiahnak nawl ka nei i laknak nawl zong ka ngei ti Bawipa cu min thang ṭha ko seh a man nih ka nunnak hen ka lak piak kho lo keimah lungtho ten keimah hnatla ten ka chia lai keimah hnatla ten ka lak lai le sullam pathum ah cat. Le nan sinah ka chim duhmi cu vailam an tahmi hna pa pawl cu an caah tiang ta a si. Kan in ken i vailam ah kan in thlai, minute pa kan thlai cun za ko tim lo. An thi tiang an si. An dong tiang a si. Le cu ca cun vailam na putmi hi na dong tiang in put a si lai. Voi ka tlawm pa na put i zarh kar khat ah ni li put ah cun ni thum cu din khawh si te ruat la. Zarhkar khat chungah nithum chungah li chim lo ding a si ahcun ni sarih chung chim lo si ko. Nili chim lo i nithum i chim kha zeithei si lo. Vailam na pu lo si ko. Niruk chung niruk chung na sumi sualnak na tuah lo. Ani sarihnak ah na tuah. Vailam na pu lo si ṭhiam ṭhiam. Le thawng cu bia pali chungah hin pakhat nih cun A vailam i khin selaw, nitin tein a vailam i khin selaw timi nitin te ti um lai. Thawngṭhibe dang nih cun nitin te ti khan ṭial chih lo. Thawngṭhibe pakhat luk si ruak ti, mawmar ka dek, nitin te i khin se ti. Lema kha nitin te khin mi kha, ni tam no lai khin ahcun, ni cu zat hnu cu khin hau ti lo, kan bawipa nih ti lo. Nitin te kan thih tiang khin ding ka si. Nitin te kan thih tiang phur ning ka si. Le mah hihi mithi ka pa kha voikhat cu ka chim. Nitin te tie ka ti le a ka pa khi Pathian cu a duh ve Pathian bia cu duh ve taktak. Mah cucu fawk ka ruah bal lo. Cuti te cun fawk ka ruah bal lo. Vailam put ti man cu ka ruah zungzal ko i nitin te na van ti cu kai lawm tuk ti. Nitin te din a um lo ding si. Kan thih tiang in nitin te a si ti tu an thiam ten ka thei ka lawm ngai ngai a rak ka ti. Le nang zong nih tu hi a chong na phoi na kan vai lam tu va vai lam put lam a um ti ruat la. Maw na thih tiang an si lai. Kha vailamtah thihnak kha na nunnak a hlan dih tiangin Thiang Thlarau nih a luhter lai. Cun pakhat kan theih awk cu vailamtahnak hi thih ning hi meithal na cun mah le mah i kah khawh si. Namte zong in khawh hi tan khawh si. Sihmanhsehlaw amah le mah vailam i tah khawh a si lo. Vailam kai tah lai ti hnik law kutkhat le hi tilen khen law kutkhat le ni dah khen lai. Na zei nih dah khen lai? Na ke na kut ni khen na kut zei nih dah khen lai? Mah le mah vailam tah khawh a si lo. Fiang te ni thei. Mah le mah vailamtah khawh si lo bantuk khin Jesuh Khrih vailamtahnak ah na minung hlun vailamtah chih si mee ka. Vailamtahnak na thih venak kha nangmah nih tuah khawh si lo. Na thihnak hi nangmah nih zuam khawh si lo. Thih kha i zuam khawh si lo. Thih zong kha nangmah nih na sersiam kho lo. Maw? Thih voi zuam chi chet lai chi. Thi lam maw kawl cit cet lai cih? Maw Jesuh le vailamtah na thih cangnak kha na minung hlun sual a hmang tukmi thi cangmi kha chiatserhmi a thi cangmi kha nawlbia khin i nawlbia zul kho lomi pa na minung hlun vailam a thi cangmi kha maw kha thi cangnak kha na nunnak ah a tak i ron tlengtu cu Pathian a si Bawipa cu min thangṭha ko seh. Mah kha na thih cangnak kha nangmah nih sen pek i nangmah nih thazaang cui chuai thih zuam kha pal a si. Thih zuam kha pal a si. Cucaah cun kan napa Nong Mang Zong hi voikhat ka zung ah a rak ka leng i zanzan bantuk nizam ni ah khan Philosipha vailamtahnak cu chim. La Chel ah lakpa ka ding la ka ti ka ṭum ah tual ka phang ara ko kan kai ṭhan i to kan hon lio ah koi no nizan i vailam ta nak na chim bantuk na chim an chim ti la ka ti ai se ci di ma se ti o nan thi lo tuk me chu ni ti na ste ka ka chim la an thi chang pathian ne vailam nan thi chang vailam ta chin nan si chang a ti ka vailam ta chi kan si chang nak le Jesu Christ kan thi nak kha nan thi lo tuk ti phung si lo an thi dep cang kan thi dep cang vailam ah tahchi dep kan si cang palam nan chap ding um ti lo atu zong an nan lungchung biar ka phiu lo Jesuh Khrist vailam an tah mi di khan adi chang ati alu khuni thi ti na rel si lo ma Jesuh Khrist sin an vong phak tikah arak thi diam chang tien mu cha aken khiak lo ti lo ma Jesuh Khrih a thi dep lo maw? Na ka dung u le Arimathea zong sem nih a ruak an vui lo maw? An vui thla nan khar lio tiang zong Magdalene te pawl nan zoh hna ti Baibal nih chim lo maw? Jesuh Khrih a thi. Vailamtahnak a thi. Jesuh hi vailamtah mi kan Pathian nan ten. Pathian nan tel. Jesuh Khrih a thi tluk te kan na thi. Jesuh Khrih a thi tluk te kan na thi. Jesuh nih vailamtah nang a thih kha biatak a si tluk tein nangmah na thih cangnak biatak a si. Zum ko, mah cu na thih cangnak cun dir ko. Nangmah nih tuah chap ding um lo. Thih kha i zuam hlah. Thihnak thiang thlarau nih run luhter ti nai chan ding tu kha tha lo. Nai chan lo ding ka tha lai, chit a tha lai. Kana Hniang Bik ramcheu i thih lio khan ka hmuh ngan te cat mi si. Le a thawchuah khar tu kaw a thoto ni maw a thawchuah tuk tikhan a re thei tuk te chan ting an tiet pon me khan a mazar ter a mazar ter kan a thawchuah cu a foi deuh Sihmanhsehlaw ka ti zau ti khan a nunnak a liam ding bantuk khan na theih rua. Vung tiah tho i vut tiah tho i ha ti khan a thosawh kha a um. Le a rawk ka hngal lo a hnu ahcun e ka ti zau i a tha van i din ah khan a poih lai bantuk an ai the i poih lai kha ṭi tuk i thazang van chuah si tawn ka ta tian a hnu an ka ruat le cutin voi ni oi thum pi kha ka hmuh ngan te kan um Ka nau hniang a si, a zeihmanh ka tuah khawhmi a har khawhmi hi a har khawh ning hi le sihmanhsehlaw ka nau thihnak kong kan chim duhmi hna cu thihnak nih hlan a van timh tikah khan thi ding poi ding in lan ding a van i theih tikah a thih lo nak ding ha zeima ti khan a tha chuah lengmang ko le a chuak cawk lo i thihnak nih tei a thaw dong Le zeicahdah cucu ka chim ti ahcun vailamtah thihnak zumtu nun ah Thiang Thlarau nih a luhter tikah hin mah kha a luhtermi thihnak bom lei cu a um la lo.
A thi lonak ding tu het in a kawl la. Het in a kawlmi tu hin hmuh lai. Mah kha kawl lo hram kha kam i seh hau. Le Thiang Thlarau nih kan tonmi ah kehkuainak le kan thihnak a luhter tikah khan kan tonmi kha a nuam lo tuk. Kan tonmi kha a har tuk. Mah kha a har tikah khan a har lonak kan kawl cang. Har lonak kan kawl cang. Thil mete sinain Thil hme tete i pe bawm khan Pathian nih rian a ṭuan caah a tuanhal ka khua ah inn hlanmi pariat ah kan i ṭhial cang. Pariat ah kan i ṭhial cang i chung cu a lin ko. I ṭhial lengmang re theimi le dikar hol kan i donmi zong kha kan van ṭhe a ṭhe tlak an um ti lo, kaltak hau. Kan van ṭhe nik le kan khuai a kek tang ka man lawng te. Cule cun kan ṭhutdan le kan cabuai hawinak ai dawhdawh siselaw tlanglam hi put awk zong khin maihngal deuh si hnga. A dum pipi si. Voikhatnak cu kan ketli kha a cak tuk tlanglam in pu hlau an kan ti ti si. Nutung pawl nih capo biatak khin tlanglam a pu hlau nan ketli a chah tuk an kan tin ti. Lema cu cung voi riat kan i ṭhial cang. Le cu tikah cun cu voilet kal ṭhialmi cu Pathian nih a theih, i ṭhial ko seh ti ti kha ka hngalh peng awk a si. Pathian nih ṭhial hlah seh, in nuam a um seh, rang nawl le ti ahcun Pathian nih a min a thomi zeinihdah a kham khawh lai? Sihmanhsehlaw ṭhial ko seh ti ko teh. Kha kha ka kam kai set peng hau lai. Cu lo i ka bantuk in ṭhial lengmang a har ai ti in sak ka timh ahcun Cingla rualchan an tam, awlkom hngalthei an tam, inn hi thlaruk chungah ka sak men hnga. Lebatu cu kan nei hnga. Va kal ning law Falam ka pu pek thang khi chawn ning law a fapa thong lian he chawn na ning law caan phiu cu kan rak in cawk piak te ko la. an ti ko hnga lo ma. Ta nih ka hawikom le ka na le vialte mun kha te na ni ko rang ko rang ti le an ka hmu po ahcun he langphang din nak ne sual lai ti thong ka pe kene hang lo kina pol ki an in te ka lui do ka choi na mo ze ma zat pin ka choi ko lai ai zol zong nam ri te ka choi kho ding ren kun zong an tor ko te mo tu ka private in nei me an tampi lai mi ka cawi ngam lo ding pakhat hmanh an um lo. Maw tikan singai le tama lo a kan pek ko lai ti tok zong tam hnga in i kan dir ter ko hnga. In i kan dir ter ko hnga le in thla hlan hau ti lo in zel thar vam thar kan um ve men ko hnga. Sihmanhsehlaw cu cu vai lam put lam a si lo. Pathian inn nei seh ka ti ning ka nei kho ko. Pathian inn hlanmi thial lengmang hau ti lo ding a ti tuah kho fawn ko. Kai thial lengmang ka te ko te i thial seh ti ca pe si ko cu. Bawipa cu min thang tha ko seh. Bawi rian ka thial tu Bawipa ka min thang tha ko seh. Bawi he riat ka thial ri ko seh. Ka nunnak zei pi tang ti lo Bawi he riat le ka thial man la lo. Maw le cu caan vailamtah thi vailamtah thi nan ti i nan nunnak ah thil a harmi na ton tikah ziah na zai kun? Zeicah na mah kha luatnak rumru kha na kawl ṭhan i pawngku lam na kal ṭhan kun? Sipuazi lam na kal ṭhan kun? Rawlṭam zong in thihnak a luhter, inn nei lo zong in a luhter, thil thuam nei lo zong in luhter, hawi hngar zong in a luhter. Ningza zong le nuteng. Le le nih nih nomnak nomnak lawnglawng. Zumtu nun cu nom ding si. Rum ding si ti zeitik ah dah a luh lai. Zeitik ah luh lai. Mo. Atu thiang thlarau rian tuannak thawngin nan lam tikah hin ka duh ko. Keimah zong hi ka lam ve. Nanmah lam zat in ka lam lo. Ngunnaw zong le Tlangtlang khuapi nih a molh cang an i ti hi ko hlah an ti. Ziah Ngunnaw le molh an ka ti. Malam ko hme kha ka ti. I phe lai ci ti phun khin. Eka Dr. Oi Sang in i MC Sindir ka crusade ka tuah khan. Ka pulpit hrawng kan ka her ve ai. Nalam ko hme kha ti. Ziah Ngunnaw lam ko re re. Laam cu mamolh ka ti. Si e, MP hna rak si cangmi laam cu molh si ti. Le ka theithiam ma hi laam ta hi. Sihmanhsehlaw na tummi kha khuang la ai remmi hninsainak rem rumro na kawl sual ahcun vailam lam, tah lam a si lo. Guitar le electric guitar le double bass pi he venak chengcheng tenak an tummi pawl he drum he khirumro khi nawr sei. Evangelist speaker na si kha bantuk thawngpang a leh ai letmi laki naktai herot ding kha tu ba sin vailam talam si lo. No. Vailam talam tu cu electric cheu nam lo phazong da ni phung chim thul Ruah hna sawh buai kal lengmang pakhat man i dan lo. Mi tampi biakinn tor in um i capo sai hlei lo, lo hlei lo. Minung pale nga long pum i thimmi pakhat man dan hlei lo. Kati kan um se ti du. Cawmawk ah cun tampi an tonter lai. Mi tlawmte sinah voi tampi an chimter lai. A chin in um heng lo ven tuah lengmang lai. Cu te ahcun na zia i thleng kho ti la lo. An den lengmang cang te, den lengmang cang i del awk um ti lo. Na thi rek chok cang. Khakha vailam tah thihnak a lu ning cu si. Le cu cun mai vailam tah thihnak kan nunnak a lutmi hi thil nuam lo, thil ningzak, a harmi, a fakmi a lut lengmang. Cu a lut lengmang mi cu a lut tikah Bawipa thei lo kar in a lutian nan ruah. Zumtu Jesuh Khrih nih a thinsen in a cawkmi, a nunnak i lu thlenmi nangmah kha neimi a thei lomi pakhat man um lo. A thei lomi pakhat man um lo, a thei ti ti thei. Mu, a thei di nei le sian in ko seh ti ca a si thei lo maw? Cucapen a cawltal cu thihnak a luhter lioah pen a cawltal i thi kho lo cun an um cu. Thi kho lo i maw thi kho lo ka ti ka palh. Mah kha thihnak luhter kho lo i Pathian na don tawnnak kha nai chan ta ca tu a si. Le adokthin van chim ta si law vailamtahnak ka na thih kha Jesuh vel vailamtahnak in na thih kha Pathian nih a vel in an tuahpiakmi a si. Hlanlio Israel mi hna nih rilsen an tanmi kha Moses nih ṭhiamṭhunh a tuk i ai bauhmi vulei ro bangin an kal. Pathian nih a bauh cangmi ah an kal. Sihmanhsehlaw nihel lengmang kum sawm li hnuah Jordan tiva an tan ah khan cun bauci a si lo. Rawlṭun thla si Jordan tiva a kawr khat ti Baibal nih. Mah cu a kawr khat hluahmahmi cu vui ruak hmanh a fen ding Jordan tiva lian kha mah kha khan nan tan lai ti Tlangbawi nih khan tan hmasa hna selaw an keza nih di a tongh tikah Jordan tiva kha ka chah lai i a hnale ka pon lai ti. Maw le Pathian bia cum cang, cun Joshua sineh chim, nanmah ah Bawipa kal cang tiah chim hna a ti. Maw le mah kha biate ka zoh. Vailamtahnak kha na thih cangnak kha rilisen tan nih khan a langhter. Rilisen cu khuaiciami, honshiami leiro in a kal bantuk khan Jesuh le vailamtahnak na thimi cu Pathian nih amah thilti kawhnak an thuak piak pakmi si ko. Nangmah nih zeihmanh lo ah na pe lo, nai tel ve lo. Nangmah ralṭhat he, ralṭhat lo he nangmah fel le fel lo zeiman ai sai lo pathian nih tuah cangmi si lewa cu vailam ta nak na minung hlun na thi cangmi cu mo mira hol cu objective truth ti si a chon i kan chon khomi biatak si a chon i kan chonmi biatak si cu bia cu kan chuan kan thinlung nih kan tak ning hal kho rih lo kan nunnak ning hal kho rih lo ma kha ma kha biatak pathian nih kan than ni kha chon in kan chuan le kan conmi cungah cun kan dir. Kan taksa le kan nunnak a tonmi nih cun hngal kho rih lo kha kan ti cang nak kha. Le Jordan tivatan kha vailamtah thi lak thiam si. Vailamtah thi thiam thiam si ai dan. Jordan tivatan tu cu an ngam a hawai. Tlangbawi ma nih an ngam hau. le Joshua nih beh pek hna. Pathian khua ka zawn tuk tlangbawinak kha hawima in an kal lai. Ti. Hawima in an kal lai i Jordan tiva kha nan tan lai i nan ke nih lam tikah Bawipa nih Jordan tiva kha cha lai ti a chimh hna. Le mah ka tian kal tikah khan

Pathian bia cu um cang. Nan hmaiah Bawipa kal cang tiah thanh hna ti. Maw ka bantuk ti liantan kha na mitthlam ah cuanter law nan hmaiah Bawipa kal cang timi cu hi vailamtah thihnak hi na hlan ah Bawipa a thi cang. Mai thihnak Bawipa nih a pal cang. Bawipa nih a tei cang ti an chim duhmi si. Le cucan a tei cangmi lam ah kal ding kan si lai. Kan ralṭhannak ding cu. Ne, mah kha Jordan tilian kha an ke zan i van tong tikah ti kha a cat ciammam i ai hnuk zuamah i a tinale ai me ai ai tom ai tom ai tom ai tom pher zual le ai zual i tinale ah maw Lungding zawn ah khin chet selaw sopum hrawng an ai tom. Cu tluk hla cu si a tommi kha. Ting tampi sami serami nih khan tan kal. Le rili sen tan zong ka vailam tah thinak a chim i Jordan tiva tan zong nih ka vailam tah thinak a chim. Ai dannak zeidah a si? Vailamtahnak in na thih kha Jesuh Khrih ah na thih kha cu Pathian nih tawm a si. Nangmah nai tel lo, nangmah thazaang zeihmanh ai tel lo. Nangam le na ṭhi he zeihmanh ai ser lo. Pathian nih a tuah cang. Mah ka vailamtahnak na thih cangnak kha a takin na nun ah na ngam maw? A takin na nun ah tlen ning na ngam maw? A tak na nunnak ah tlen a si thawh ṭhan thil ti khawhnak ai phuang lai. Paul nih Philippians an pathum me par ah khan amah hi ei hngal ning law a thawhṭhan thil ti khawhnak ei hngal ning law a intemnak a hawikomhnak nei ning law a thihnak ah mawh lu zuahmah si ning law zeiti lamtal khen mithi sinin thawhṭhannak thil ti khawhnak hi khansa ning law hngal ning law ka duh ti. A chun nitlak le a chan chung vialte dawimi kha hman si. Le cucaah cun Jesuh le vailamtahnak na thih cangnak kha na minung lu na thih cangnak kha Thiang Thlarau nih a luhter tikah a luhter tam zazai in Khrih nun kha a hlung lai. Thihnak tam a luh paoh le Khrih nun kha tam a luang lai. Na thihnak thuk deuh a luh paoh le Khrih nunnak tam deuh a so lai. ka si. Le cucaah cu na thi tam paoh le nun tam si ai. Le mah kha na thinak kha a ne phan lakin le lu cut ti ko si. Thawhṭhan thilti ti khawhnak kha a cang cang lai. Mah cu thawhṭhan thilti khawhnak cu soisel a um lomi a tlamtlingmi a rat tikah timi ka si. Thawhṭhan thil ti kawnnak ka nun ai phuan ahcun holthei lo ka herh ti la lo. Feeling power ti hi Thiang Thlarau laksawng a dang in ka herh ti la lo. Kha kha khoi ka pa hman ko cang lai. A tlamtling ni mi a phan tikah he thil pek tete he lo lai ti bi kha. Holthei lo huami pawl nih maw Bible pani tla Bible le tlamtling ni si Bible a phan cang ca hau ti lo ne ti cu si lo. A tlamtlingmi timi cu thawhṭhan nun ka si, thawhṭhan thil ti khawhnak kha. Mah kha phak tikah cun laksawng an thiang thlarau nih holh thei lo tehna damnak laksawng tehna pek a hau ti lo. Thawhṭhan thil ti khawhnak cu Paul a kan pawng tawn kha Indon thum in a tlami Justikas kha an va zuang i lo tlai ti an va zuang i a ruak bang in an thawh. A thi a ti ko Baibal nih khan. Khoi ka pe u ti Paul nih khan a ku e re kha bah ka ruak kha heu a nung ko ti a pek hna ka ka thaw ṭhan thil ti khawhnak si thla cham maw maw bawipa run nunter ko a ti lo hallelujah cu kha zei a ti lo khoer ka pe ti a van ve khawan tuk kha zei ti zei bantuk thil dah si maw resurrection power

ka zuar kaa hnam ti lo hi. Zu a rak duh ngaimi kha ka minung hlun ka si. Vailamtahnak ah thi cang ka thi cang cah pe ka zuar kaa nih a te hi am ti lo hi. Maw silo ka nai ngan zu diu min ah am ti lo hi. Ka minung hlun rang nawl nih khan nai ngan zi du. Ka minung hlun ka vailam ah thi cang cah nai ngan zi adu tu pa kha thi cang cah hi.

Bawi pawl le ton lai zong a hlam ti lo. Nektai kai tai lo zong ka lung ah chuak ti lo. Tai le tai lo ka chuak ti lo. Nektai du tuk me kha hrang nawl minung hlun kha se. Vailam ta na ka thi chang nak kha kanunnak ah kawan kawan hu mi chu atam non chang e nektai hoi nan tlong hen ta. Na ngan si tu hoi na tlong hoi e ta. En ta. Video zoh duh, zosin zoh duh hna a lo ko hen ta. Maw tarpi kan sinu kum som a ring lo ka si tiang pe disco lam le uh, rock and roll le ve cu ka duh peng cu avan tuma hin cun umin kum kho ti tung lo enmure te na po le man to ke an man saki chakuat dai ka dai thlang e tel vot au zum ka dai thlang e pi ah an van sak hoi nacun ee laam lo hin ka celh ti lo maw ahodah kai sawm la le ahodah ka laampi lai pi rum rum rum kuat Olivia Newton zon o na ther der ma te chuak sang ahcun ai ai ai koi nawl chuak zozok hen an in chuak kan sang lai hi tuam khin ne ting la lo ti phun khin um Le sihmanhsehlaw tu hin mah cu hla cu ka theih tawnmi si ko ti cu a ti le zeite a rel ti zeite a rel ti Veca mah kha duh ngaimi hrangnawl kha vailam thahnak a thi cang. Le mah kha ka thi cangnak kha a tuai cungah hin nitin te ka tonmi hin a hong lang ziamah. Tampi a lang rih lo ca hin Rang naute hna nih kan vailamtahnak an hei chim ve. An ka ti rih khawhnak hi an ti khawh ti lo nim te lai. Bawipa cu min thang ṭha ko seh. Pathian nih vailamtahnak a ka thah cang mi cu nih dah hlen lai. Pathian nih Jesuh Krih vailamtahnak a ka ten chih cang mi cu Calvary tlang i ka thih cangnak cu aho nih dah let khawh lai? Mu, an ka manal sur lai kaw, Jesuh nih na vailamtahnak a ka thihpi cangnak Kan pa Pathian nih vailamtahnak ah ka donghter cangnak kha a hun i dah kham khawh lai. Ka dong cang. Ka ka dong cangnak kha ka nunnak ah hin ai phuang lo lunglung zong si lo tu hin ai phuang pah ko tu hin lemainak phuan chin ding kha a herh. Thawhthan thil ti khawnak kha amah Jesuh Khrih ram kamnak caah seh. Biakthar a hrintharmi hna rawl a neinak ding caah siseh, a rinthar lomi nih hrintharnak ding caah siseh, mah kha thawhṭhan thil ti khawhnak kha ka minung hlunlo dapi thawhṭhan thil ti khawhnak minung thar Khrih cang ning kha Pa Pathian lungtum a si. Jesuh Khrih lungtum a si. Pathian thiltum zeihmanh nih a kham kho lo ti te. Pathian thiltum cu zeihmanh nih a kham kho lo ti Job sawmli le pahnih ah khan Nangmah in a thomi siman kingpo cu khamh khawh a si lo ti. Pathian nih a thomi thil tummi cu zeihmanh nih khamh kho lo ti. Pathian nih pe ka minung lun ka Adam sinak cu vailamtahnak a dong seh ti le a dongter cang cu. Cu a dong cangnak zumnak in ka lut. Zuamnak in cu domhsaknak a chit ka lut. Mah cu ka lumi cu thuk chin lengmang. Nikhat hnu nikhat thuk chin lengmang. Kum khat hnu kum khat in thuk chin lengmang. Hi hi kai zuam a hau lo. Maw vailamtahnak ka thih cangnak kha ka ka in ka phuan i Pathian sen lunglawmhnak ka chim peng. Cun tonmi harnak ka ton tikah Cawpi pahnih nih a tonmi bantuk ka ton zongah ding tein ka kal. Zaw nih a tonmi ka ton zongah lungfahnak ka nei lo. Ka theithiam. Oh. Le cu ti cun Vailamtah thinak ke zumtu nunak a luhning si. Nan dihlak tein atu an fim kan chimhmi hna cu zumtu na sang Pathian fa na si cang. Baibal zong nangmah rel tawk na rel peng. Ca na cam tikah, Bawipa, ka nunnak ah nangmah na duhnak tuah ko cang. Vailamtahnak ka thihnak kha ka nunnak ah na tak in ka theihter ko cang. Tiah thlacam lengmangmi nih siahcun harnak tampi na ton tikah an tonter lai. An tonter ngaingai lai midang nakin. Cu na ton tikah cun na kam na seh cang lai. Capo von sai ta hi si law ka fiannak ah ka kheng ṭawl cu nan theih cio ko. A chim zong ka chim tawn ca hin. Kheng te na ka ṭawl zan le ka lawi zi ngei nak he chu nei nak he ai ṭawl lo tik ahcun ka thin a lin. Ṭhawl lo, ṭha lo e, ka ṭhawl. Ka ṭhawl tikah cu ka thinlung in an nu ka ti lo ti hi a chuak. Hacang rial ṭun man nawn hin keng ka kan ṭawl. La nu nu a ṭul. Vailamtanak biatak ka thei ti zong cu thlarau mi si nawn i pungsan zong cawn si. Kheng a ka ṭawl tuk tu bawi ca pa cu min thang ṭha ko si kan bit ti. Cuau cun thlarau mi ngai kan lo cang. Kheng a ka ṭawltertu Bawipa cu min thangṭha ko seh kan van ti le thlarau mi ngai kan lo cang mi nih ṭute a sanghrang nawl cu cuticun a ti khawh vai kan ti. Lekha zong kha rak si rih lo ai. Kheng a ka ṭawltertu Bawipa cu thangṭha ko seh ka ti kha cu zeidah ka tahchun tiah cun kan ngakchiat lio khomui lak kan kal i kan ning ṭih tu ka hut kan tum khi si. Ningṭi tumhu tum khi a si. Maw khakha cross tiah ka tong hleng rih lo. Maw mah kha kheng ṭawlnak kong i cross nih an tongh ahcun vainamtahnak nih an tongh taktak ahcun na holh ti la lo. Na holh ti la lo. Maw ti khan um na ṭawl ko la. na ṭol ko la maw ran ah chiah lai keng fah phun na sia cun keng fah lo nak ding lai tuah la le na keng ṭol ding zong rawl hna na chiah la le dirmun hna na ṭol la le na vai tuai ve leng mang ko la ṭol okum ne cu mo a ṭol zong ṭol nak chan na ne ve cu a ṭol nak kut zong zin ne de ne ṭol ko cho na keng fak te a va fak pa ko la phung si ve ko ma kha kasile zai chok ti lo zai up le ti lo Ka ti khan um lai. Atu hin zu tama ṭhing tete. Zu nan hlam ti maw? Nan hlam ti lo. Zu din lo khan ai zuam hau maw? Hau la. Zu nan hlam ti lo me cu. Keimah zong cu kum le khat bak kut thir ciami zu tama ka si la. Ading tam chin sang thawn nau zeidah tler dun nan sawm lo ti mi kha ka rak si cu mu. A tuanzu kha ka hlam ti lo. He Bawi Hmung pa van kil hmanh nih a hlam ti lo. Maw van kil ka hal le zunar zu tama na si lio in na tuahmi na ning zak cem mi chim ka ti le zafiarnak cu pawn awk ka hngal ti lo i kan nu hi ṭial ka pawn ti. Ma cucu atu tiang ka ning zak ti. Zamhung khi zeidan na ning za cem ka ti le Bok te dawi tuktak si ko ti. Hei, tlaatlang va chimchim hlah ka thei thiam lo ka ti. A va chim le, Polok sang ha ti la ko, komtang a luten bok te dawi le, tlai le, bung sai nga pon ti. Ma chu ka ning sak chem ti. Mo. Le, kaban tuk kha, atuan zamhung ne, zu lam ti lai te ka ruat lo. Van kil zu lam ti lo. Nizaan i ka hmuh ahhin ngo huarim le milzuai in zu tama kha a si ti lo. Hosea profet ka i khalbo nih a rak ei cangmi kum vialte kha kan rul hna lai ti tu Bawipa nih khan vankil khalbok zu khalbok nih a rak eimi tivun vialte kha kan Bawipa nih a rul cang. Bawipa nih min thang hna ko seh. Hrangno zung hi a zeitama muisam uk ti lo. Kum sawm ruk le kum ruk ka si. Kum sawmruk le kum ruk tivins a si ve ko. Zutam ah tivin pakhat man um ti lo. Bawipa nih Isaiah ka in Jesuh nih chimmi kha cun ka lak lomi ka vun rul le ti ngaihchia tein si Jesuh Khrih bia he Isaiah ka in Khrih Thlarau nih chimmi cu cun ka lak lomi ka vun rul le ti